Ndikuona kapaki aka ndopatiri kuda kuti tizoenda. Tizoenda tese. Kupera kwemwedzi tomboendawo out. Yeah, yeah, zvakanaka. Kukubhilivhisa. Mm. Mm, nzvimbo inowanzo tambirwa nevarungu. Eh. Nei nei wanakaibva kuGermany, Japan, eh. kuChina. Eh. Eh. Ah, ndotoda kutokuendawo. Kupana kumbopasvika ipapo. Saka toenda zvarini manje. ndanditofungisira pakupera kwemwedzi ipapa eh, nhasi nditwabutbebendinenyayaendinayo ah, eh, une nyaya ipi taura zvese unofanira kuva munhu akasununguka kwandiri uri kutya chii futi uzoti nzvimbo kune kutori nevanhu vakawanda chii oh. chaungatya ikoko hmm. eh, nyaya yei futi handii nhumbu eh. ah, ah, asi ningiri ko baba vacho vari kuzviziva ndeyani baba vacho vari kuzviziva ndeyako zve handakarara newe chete but bebe hatinomboronga ka kuti taakita zvenhumbu e hatina kuzvironga but zvazongoitika ongoerekana munhu wangu tongoti waane nhumbu nhasi aiwa izvozvozvo manje hazvifambidzane zvakanaka nokuti kana vanhu vachiita nhumbu ka vanotofanira kutoronga kuti tiri kuita matwins here kana kuti ipapa handitomboziva ini ndanga ndisitorino kana kutombozvirongawo but ndotoona kuti zvatoitikawo hapana ah, zvinhu zvongoitika yagoya imwe yamutsvene here yajesu iyi aiwa zvenhumbu shamwari inini handinasaka uda kuti ndiite sei ndodiiko shamwari wotoone kutamba ndaone kutamba yakuita sei shamwari sisita ndichitorongawo kuti tikambogadzirawo upenyu tichimbodananawo tomboita se tichienda out iwo akundiudza kuti wane nhumbu
aiwa kana wotoudza muridzi wayo inini wotosiyana neni

vanhu vanhu vanorwadziwa shasahwira ndoda kukuudza wakatenga wakanevhi yakaita katikiuteni kokuti mwana azoreka aiwa zvinotoendeka mwana ndogadzira wakakombechinika ndikatobva kutomateka zvamanje manje musi uno uno musi uno ndaitomudza kuti mwana wakaneviya here asahwira kaneviya maneviya chaitaiyoyi tenga uone kana kutengera mwana wako utashiya uye uone kuti anosvika papipo paya mafuta aye aiwa haa kana zvitori cheguwa asavira hangu rekuti muvanhu munenge muchinyeya mwana wangu kunzokoka aiwa hangu asaviraaiwa haa zviri zvenhumbu shamwari haa kangana nhumbu hapana baba ini hapana kana chete vanhu vanhu vanotaura mavillage umu Eh, vanhu vanotaura aiwa haisatozvijaira panapa vanhu vanongokuvenga he vane mari dzavo he chichi vanokotaura zvakasiyana apa mari hapana mari tiri kutoitsvaga kuti chitoidawo kutoidawo mari vanhu chite kungonyangarirwa usahira saka zvino mama yamadya here

pisa komana kuyo unoramba wakapfeka bhachi kudai sanzuri eh kunzwa chekupisa ini ndikunzwa chando ini mama chando nguva ino eh chando hmm. nditonzwa chando ndikunzwa kupindwa nechando ah zvakaoma sikana ko nhaiyo ndokumbira kuti ndibvisire kabhachi rako bhachi eh bvisa bhachi rako ah, ah, ndikutonhorwandikunzwa chando mama shuwa chando chinotopindo kamba muno mutesi ndatibvisa bhachi rero todi chando ah, asi masichinzwa chando ndobvisa bhachi eh, chando kuchinzwa zvako bhachi ndobvisa bhachi Mutoona wadiki wamazwaro mangwani sasiri.
Chando eh kunze kwacho kunze chando chikuita sei?
Kuna iwe. Kuzwa takanzwa kuti une nhumbu. Nani?
Nhumbu? Nani ura tiri kudzoti nani? Andina nhumbu ini mama. Iwe andina nhumbu shuwa.
Sure.
Ndikanyatsa kukusumukira mushe mushe unondiudza chokwadi. Ndikanyatsa kukubatai mushe mushe munondiudza chokwadi. Ukuzvinzwa? Unoziva kuti ndinokubvisa musoro kwana firiji. Ndinokubata musoro wako ndichiuisa mufiriji muto. Mama kutaura chokwadi pane mukomana wandikarara naye. Saka vava ndani but ndamuudza mukomana wacho aramba. Aramba kuti kudii? Atanzi handizvizivi. Hapana paina handichengeteke hemupaki pamba panapa. Komana ndava nanzwa kutotsva ini. Aiwa manzwa kutsva. Nhasi nambozvita siro kuti odida ungandida iso mwanangu. Mama kana mukomana wacho anga akati Ungandi- ungandidaro mwanangu shuwa unozoti ndomwa mapiritsi ebp here Akati udatenda neni kuChina. kuchina kunodii kunodii kuchina iwe zera rako yone zvauri zvinoenda kunochina kunoitei azokurambire chinhu asi nemimba iyoyo Atadze totanga tazvironga zvinhu zvacho. aiwa hakana Ah, ndanzwa kutsva ini. Uchazourarama here upenyu unenge wandiri kurarama izvezvizvi upenyu uri tata toda uchaurarama here iwe uchaurarama iyi mimba iyi mwanangu iyi usatombotoiburitse ende usatombotoudze vanhu uzvinzwaka usatombotoratidze kuti usadama kutotuda kutozviti ndatoine nhumbu nababa wako panapa unozviziva kuti nyaya dzako zhinji ndi ndinokuvhikira misikanzwa yako mizhinji kunonoka kwaunoita kupinda pamunomu kuzhinji ndi ndinokuvhikira ini nanditeka mimba iti chatombotraya nepandinokwanisa yakaramba kubva kana amwana otomeka shuwa mutoireti wazvinzwa mutoireti ini ndipanapa ini handisati ndatomboda muzuva tarisaone neeji yandiri inoi nditarisaone nyatsotarisa tarisa kunokuiwe Ndarisa, undoona zvandiri. Ndozotanga kuti ndane muzukuru ini ne age yandiri inoita ndiwo uyu kuti ndobereka ti muzukuru kumusana. Mimba yatinobvisa naye aramba kubva mwana mutoilet.

Ah, zvakaonenda shamwari murume wangu watii nhaya mangwana
Ah, zvakaoma chii futi iyo amai wepa next door penyu apa Eh. kone zuro kupinda mugadheni mukwa uyu mokwana chitabula umo kunoba madomasi Eh. Eh? unozoona sei vanhu zvakatoma ko vano- vanoitira chiumbavha wakadaro naye ameno ndakatoseka ndikati ari mufiriji umu pamwana iko akatodzitorera madomasi avanekuba Ndakaona pano tapapisiriwa papo. Uyu angaona ngochingotambira zvinhu zvinoya nevanhu chingotambira tambira. Ko tingaita sei?
Ndipo unozoona munhu azvimba dumbu paye mhingirikina yo hama wenyu apa. Saka eh? zvinotoita sei pa? Uroyi uye wachatipa kuti panapa pamba wana vedu vazvimbe matumbu pano. Mtoto wao ndio unorasa kana ukangopuwa meno zvako. Ah, ko Orinda nezuro ndiye akatobikisa raisi akatodya. ndiye akatobikisa rice akatodya ko kana zvakapisirwa tinoziva sei manje ameno ah, achatopisirwa ka ndiye orinda noti nhasi uno isisu madomasi acho andichatomabikisa nhasi uno ndatozviziva nhasi uno ndiye orinda ndiye akabikisa supu yerice nezuva ah, zvakaoma so takatoona orinda aaa

Hai papa pabhana musikana mimba yakaramba kubva mwana mutoilet iwe mwana ndotomuraaandiri izvi aya kana ii kutongobatira ungoti uzvaa
Mbona mavideo hmm?
ndiani ndiani ko ndini ah pindai kanasa uyu ndiko kutononga kuda ka hey kuda
ataura avo kuda kwamune murume ah. kana ridodaiso ruoko ungazotishai tongofamba zvangu kuya kunokopidza tiri kunzwa shamwari mwana wangu uye uye yawakataura musi uye uye uchiti banhumbu nhumbu bai aisi nhumbu bai yavai mwana kuzvimba mai mwana zvimbo izvi tanzwa ipapa nokufamba handiri kutonzwa hope idzo dzandiri kuti hope hope idzo ah,
zvimbo chaiyo chaiyo
makatonyasaiona kutomboti zvokunyepa kutozvimba ndonyasoiziva here kana kuti ai zvandakaita nyaya yakaitika ndeye kudai musazoitauroka ndakuudza izvedutekanyepa tinzwe kuziva kuti murume wakaukautunuka aiwa haunetaiwaunondiziva
ukwana marata vayo zasuko komudzima wepo paya pa ndaizive kuti anoba amai mwana akazviye zvekuti unenge uchingowirirana une vanhu vanenge vachingoziva kuti upenyu hwangu huri padenga denga kudaiti ndobva atema madomasi mugadheni sezvo kumba kwangu vanouya vachivana masefi dzimwe dzenguva ndotombwa kwavagumbezi aya vakaona ehe zve saka ndokwakuchiita sei ndokwakuchiuya pamba ndikati ndaa ndavigira chi madomasi ndopayakatangira chi nyaya iyi ndaa ndizvozvo shamwari wandigira madomasi nditambire madomasi yangu ka ndinonokeka ndikati ko pamba paita kawanda apa madomasi anga akawanda patamati mufiriji ndamaisa mufiriji andakana wandira ndakamabikisa ndikangotora chitendo ndamaisa mufiriji hanzi zvinoti kana munhu anenge api anenge apisirwa anenge abauya anenge adya wacho ano zvinomuvhiringa foti ndakandokumuka kwakubika supu yemadomasi achienda kuchikoro anema kuseri kwacho kumuka mwana kuti dumbu rikumurwadza kudai dumbu rikumurwa vava dumbu rera achidai rachisvinga saka supu akadya egerina yase akadya ega ine nambobata kana tesina baba vacho havana mambobodya shamwari kana kwaonekwa ah, kuve vakadya havana Avana ko ndozvazviri kureva zviko kana munhu achinge akuvinga nhaimi wee vanhu vanotongotoziva life yangu kuti murume wangu ane muti saka vanhu vanenge vakungototi ikoko iko ndokwatinoraramira sahwiri hausi kugutsikana sahwiri chirichidza mwana chirichidza mwana sahwiri iyeye ndirinzi mimba manje ah, savira muchitoti wagara akongori munhu wemafanisi but asi ndikunyaayewa miraunzwe savira mm. aiwa apa ndingatimbosiye zvemafanisi iwe handisi kurara everyday kadai konga kurunzi zvako yokutaura kuti ndezvemafanisi handitika chimira unzwe everyday handisi kurara anenge ngori yowe amai yowe amai ndiri kufunda kuda kufaina amai yowe munhu mupangu amendisika kuchipatara kuchipatara kunodii zvinhu zvakadai so izvi ngaanoongororwa mudumbumo kuchipatara ko
Aiwa ine kuti patara ndiende shamwari. Atete wangu akakuenda ukanokusara. Uyu mwana hanzvadzi yangu yakati kuenda yakanokusara. Toti kuti uyu kuti oenda wana nokusara kumwe mwana. Osaka mumba imomo afiremo. Aya zvina ndikaenda kumaprofita. Maprofita baba uchatoenda. Maprofita amazuva ano. Amazuva ano. Aiwa mira. Hey. Kuya kwanda toita ikuku. Watu watu mwana. Kune wangu madzimai anogara kuzazuku ndoko watoita izvizvi. Aiwa kutaura chokwadi kuti izvimbo. Plus vanoita ndoko na zvakadya chichi. ndikati vanhu vanondivengerei kuti ndakachata orit kuti ndakachata orit sakadisahwira chimboibatai chimboibata kuti ndakachata muchato iwowu chete chete ndiwagumbura vanhu nelife yangu yekuti mota padheri ubvazoti mumba mangu mimivatiende tichende tinonopa mai vaivai bvawandondondibatira kumwana kana ndiwe undoita sei ndibatsire wedu wei ndibatsire kana kuri kunamata ndibatsire kunamata
uya kuno maurinzi uya kuno
ndamuti ngoda ngotaura zvinhu zvoda kuchichidzira vanhu yakuno yakuno yakuno kuita sei yoga akapo ndiuze wewe kuita sei ndikuudze kuti kudiko eh, eh. vanhu vepanapaka buda totonga pambano kuti vatonga unge penyu imini matongi vei munhu wemukadzi kadzi shoda kutonga pambano imini kuita sei
aya baba imimi ka

kuti mutambo uyo watsvuka ropa ezvinezvo takaroyewa nyaya yako wazvinzwa ah mama saka mama ati tiite sei tiite sei kuita sei ho oh, tambira mushonga ndatitotara kane zvemusikana wakungo uye waiwirana naye uye uyu mamuzivi ivi musikana wakuwirana nemwana wangu uyu

Asavira.
Huh? Munhu wamavira. Asaone muka. Aiwaka.
Iyi ndeyedu tega kasi. Aiwa asavira.
Ndira korese.
Ndinokuchengetera. Chii chako chese ndokuchengetera mwana mwana wedu batese bairo. Aiwa iri ranyanya.
Asasavira pepe ndakakuti chii. Eh? Unokuza hebe ukatadzi zvori ndine makuhwa iwe. Ati zvimbo ka atasakaoneka iye orinda. Naiwe. Zvino. Ah, ne?
hausi kutonyara ipapo andinyadzisa shamwari ndaderera makore kuimindisika mukuchengeterechiadzoka kuita mwana mudiki naro raini reseri kuti ndibude panze chaizvo handichatokwanisa vana mudamukuchengeterei oendepi muridzi wenhombo akaramba nhombo plus mwana unoda kuti achienderemberi ndakakuudzai kuti mwana wenyu pepe handina kupedzisa pepe handina kupedzisa

handiti ndasaona ipapa ndizoo ndakarikitwa ndizoo ndakarowa nababa wacho e ndakarowa nyaya yeyi worinda
baba wacho wari kuti chiiko nayasave baba wacho ari kupenga kapanapa ndizoo ndakarowa pani vari kuzvisero timi izvi tikuti tikaizvimbo tikuti zvimbo ka kuvateka ndakati ndingirikini ndoitawo sei naye worinda Eh? Asaona oh, maso ene mupfeka zvinodziya mwanangu. Maziya ene mugirikiri munoviga kusvika kusati taona tongobvisa zvatisati taona izvo zvikurasa muchimbuzi. Kobvisa mwana murasa.
Eh, matoshinga. Ayo ndashinga.
Kumshonga chimwezi.
Mokubvisa.
Eh, ayo kondotsvaga. Ndotoenda unaona godobori. Mrecho mai.
mari yacho mai ah ndototora huku dzavo baba ivo vanoendesa ikoko kumkapiwa unouraya mari aiwa haambofe uyu haambofe Oh. ya saka toita sei asavira asavira iri nderedu tega dama iri nderedu tegera asavira mukuzvinzwa komukutanga mukupokana vazobuda tuende kumbana kubuda tichitendera azvi azvi aiwa asaviri asaviri mira mira ndikuudze nyaya chaichaya shamwari hatidi kuigirana kuigirana chokwadi zvavakutoita hazvitoite handisapoti zvakadaro ini aiwa kana handiite izvezvo ini handisapoti zvakadaro ini ah! kuda kureya mwana nhai matadzi imwana ndinoda kusungisa ndinokusungisa chokwadi aiwa handinoda kusungisa amene zvako ipedzwe gari murume wako apeni

manje zvino panapa chinzwa zvandava kutaura kana ndiri ndinotonga pano apa panapa iwewe nemwana wako tese toenda kuchipatara kuchipatara kunoitei da kunonzwa kuti madhokotera anoti kudinde pamusoro pemwana uyu nai baba uyu inini musi uno handii musi wamukabva panapa uye muchiti mukuenda kwamadzimai kuiti ndikatozobuda ini ndikaenda uko kwamadzibaba uko handiti ii makaenda kwamadzimai i ndikaenda kwamadzibaba madzibaba ndokwakuchiitaura kuti amai makaita zvekutamba pamwana iyeka ndaona mamurasa

aridye pano nhasi baba uyu ndikukutaurira kuti kuchipatara kwamuri kutaura ini machigonzwisisa iwe ndikutaura kuti kuchipatara hatiende kuchipatara mazvinzwa ka muzvinzwa here muzvinzwa here nharo iwe kuchipatara ndene uyu mwana wangu mazvinzwa mwana wangu ndandakatagura nine months mazvinzwa ka nine months dzandakatagura ine mwana aende kuchipatara plus kuti mukuita basa kuti chitumburudza panapa mukuita domestic violence mudzimba andieni nemwana be
hazviri kuoneka kana kutsvukira mm, aiwa hazviri kuoneka shuwa

uye kamwana wasahwira wangu anzi aita sei ndiani
anzi ndoko kashanja iko ba shanja kuita sei ini natiani shanja ndokuita sei kuroya ane mimba no ko ngaendeka kune muridzi wanzi ndimwe ri ndini ndaita sei Ena nini asi mudo ndimuperekedze ndini here kune mukomana. Asi ndiwe muridzi.
Aiwa aiwa aiwa.
Nini chitaonga. Ndoita muridzi wechichi.
Ndatoka mukuridza muridzi. Taura chokwadi. Chinhu chandoridza muridzi kwete kuti paenda akita muridzi wemimba. Chichi muridzi one ngoma ndozvinhu zvandoridza. Aiwa ndakambokuona taonga.

Hai, nini ndatoita kupera strong. Ame mwana mutoregedza kubuda panze. Manje. Ndatoregedza kubuda panze.
Panze uchabuda uchinodii nedumbu iro riri. Mama mune ndichida kufurwa furwa nemhepo. Ah, eh, ipa paduba unozondibhowa.
Manje ndozvane kurowa tafidzi. Tafidzi dzenge dzenge ndozvandirowa idzo. Ndozvandopedzera shungu. Kunetsa kukana zvichinetsa tombomisidzana zvibhadii. ndokuti kunzwisa chaivo chaka uchada kunzwisaunoenda ka panze pacho unoenda kutoilet ende kana uchienda kutoilet kwacho utobuda vanhu vasingakoni omaraini utongobuda uchihwande hwande kana kutora zambia rako ufuga uda oenda kutoilet udzoka mumba ndinomuchenji wanei ndichida uri kumuti uri kurodhu ah. ah, ndakundikana haa ah, inini inini saizi yako ndinayo mwanangu azvinza yaunokwana chete kana iri forty two ndinayo yaunokwana iwe ini chandiri kuda ndechekuti iyi mimba ike kuti ngosununga mwana kuti akana mutoiti uninzwa ehe but akana mutoiti tobva tatoziva kuti dhiri rese taita sei tapedza ukuzvinzwa here ukuitana nazvo ah mwana wako vakuita sei sikaende zvauri izvozvi zvitasaona wakanga wabvisa zvenhumbi kuti unotadza kurorwa uchichata mwanangu e utororwa uchitochata mwanangu pamuchato tichitouyawo tichitopembera pamuchato tichitodii tichitodii sikakuda upona ye uye uyo upa upa nigini please kwa kwa mina boye ukuzona kuti zviri right here zvapita zvi zviri kamwana zvikumbembere kana kamwana ah, zamba muso zviri right ah, ah unobvisa mwanangu uenda kubasa unozvishandira uchinditengera magumbezi kuti ndidiyo awo ari kuramba uchipopota nezvazvavo usambowatengere kana bhutsu kana chii mudhara yakapusa usambowatengere

vatudi zvinobasa reiko izvo zvine basa reizvo zvohuku izvo kundipindura here ko kwamukuti zvine basa enda konoona yekudanga kwacheko
ringani zvakatooma pamba panapa apa sisangana nerugare kana kuti tichataudzana zvakanaka chaoma chipa
chaomi vana chepa pamba nochiwe
saka ine kukudza yakandiri kukuti imende kunotarisa huku kudanga huku dzenyu dzacho pane iri kurwara ndakanganisa ndati enda unoona wega kupi oh, iko asi tonetsewa ndakangiona chete kuti iri kunyanya ndichabata huku yenyu yacho ndouraya ndobika hameno zvanengoiteko Ah, baba ava mukono wevisa chaiyo vane hasha nokuti kana kuribata dasi unogona kuti kutafura achito kusiya kakunzwa iwe pamba pano wakutotonga kewe kutonga kutonga kwakuita sei ndikotonga kuita sei ini ndikutonga kuita sei ende bhukiri ndakabva ndaro kumusha kwedu ita muda kutovhaira naro irori

Muzvigamba pacho apa sisina mufaro vana mama vakungogara vachingokakavadzana pamba panapa ndinongowirirana namama chete haa ini nditoona kunge kutongozvifudza ka ndokutopedza nyaya dzese idzi kutongomwa hangu mushonga ndofa zvangu because ipapa mwana wangu wacho achangourayiwa saka ini zvinani hangu kuti ngofa nemwana wangu wacho zvinani hangu nditore zvitu mushonga nditomwa zvangu

iwe kuda kumwa mushonga uyo handiti tikaona kuti nhumbu iyo izobati zvinotozotooneka ka kuti wanga uine nhumbu ndokusara kuti ndiri papi ini ndosara ndiri papi mina utatoa zvana mwana wako torasa mutoireti iwe wachofa ndoruza iwewe ndoruza futi uyu muniki zvina ndikandiruze wa ndoruza ka zvakuwa
iwe oti ndaune kufunga kushoma iwewe tasaurere zviri pano papa panapa wozoonzi yayoyo yoweyowe kuita sei chiregedza uchimona sachemi zvako usamwa mushonga handitika usamwa mushonga baba wako akanyanyanyanya sitiregedza wadzinga pana kuti watora pisoda kuzvinzwa unoenda kumapurisa kuti watora pisoda panapa ndepedu wazvinzwa mm-hmm. ehe panapa ndepedu isu toda kuvhariwa mhepo wazvinzwa ka mm-hmm. iwo zviri nani wanoenda kusango kugara kusango wazvinzwa kamwana wasara nenguva yakareba sei uyu atopuwa

Iwe nezvitarisisa madzimai mwana wako uya iwe. Manje ungeta tabuditsa mwana akati uzotarisa zvakanaka. Ah, iwe mwana araswa muchiti nemwana wako musukira nemimba here iwe? Airamba kana ndichizvitaura pesa. Dada ah, chindekewo. Imi mwana muzukuru uyu. Chitomhanya mhanya mhanya. Dai uyai.

ndichabvunza kuti mwana ana nhumbu here vachiramba panapa kakawanisa ndichabvunza chiramba panapa manje zvandafunga naso here chibva pano ivava nemwana wavo vakananga kumapurisa nochipatara
Nakudzeta sero namukurongedza zvichi azvibude izvi. Ha? Sasa sema ndasho zvasvika manje. Aiwa enda kwa savira. Abize tuma grazi ndo tuma free roto. Ngawaende.
Mukadzi mukuru. Ndiwa ndirinyadzisa iwe. Ndishoresa chako chaiko. Ndochikonzi iwe vanofamba nawo ndiwakufurirana nawo. Amai muri muroyi, muroyi amasikati machena imi. Hmm. Sema mbona zvakadai apa onimwe unoshonga chisvike chino. Apa kuti uzozvarirwa murume kana ndowa ukanda kutoilet. Ndaunyari. Ah. Baba, ndongorira chipa. Mondi.
Ah. Saka mtonyare pa. Chembera zvakanaka naka mushe musha. Unofira kujeri chokwadi.
imimi mama imimi ndimakandifonera seri ezvinozvita akuenda kujeri manje kana kose anga ndida kuita iye handichatoiti takunoraramira upenyu hwedu ndechinga dai ndaa ndikangosununguka mwana wangu ndaingokusiirai mwana ndichingoenda kukose

ndaimuchengetaaatazviitirawo chaicho chendatisha tasawo nemwana uyu akasvika svika mwana musvidu svidu ndinonyarira kupi ndichaitei kana puropati yese rumba munomu yese ndichazviudzana zvichatowanana apo kwakutononofira mujeri ndakakanganisa mwana wangu ndiregererei Ah mama ndisitombofe ndakakuregererai. Ndiregerero mwanangu. Yeye makandisiya ndikabereka mwana wangu. Mwanangu ndikubira ndiri.
Makanda mwana wangu mutoilet akazonzwa kuti akambokandwa mutoilet munoti ndichawirirana nemwana wangu here ini. Sorry. You got that.